Gorky örän güýçli bir duýgudyr. Käbir adamlar çalt gorkup bilýärkä, käbirlerinden gorkuzmak örän kyndyr. Bu wideodaky adamlar käbirlerini hawsala saljak wakalara duş gelýärler. Hany onda wideomyza geçeliň. Megas Gally bolup geçýän üýtgeşik wakalary gözlegden geçirýän we kamera alýan bir ýutuber. Esasanam öz öýünde bolup geçýän wakalar we çeken wideolary gaty gorkunç. Çeken wideolarynda hereket edýän birnäçe zatlar görüp bilersiňiz we bu bolup geçýän wakalar erbet ýollara sebäp bolup biler. Megaskali öýünde bolup geçen wakalary ruhlar tarapyndan bolýandygyny aýdyp geçýär. Siz nähili pikir edýäňiz? Siziň pikiriňizçe bu wakalaryň sebäbi näme bolup biler? Pikirleriňizi kommentariýada ýazyň.

Youtuber kakasyna öýüne ogry girendigi barada pikir aýdýar we hakyky jogaby bilmek üçin gizlin kameralarynyň çeken wideolaryny görmä gidýärler. Wideoda öýüniň gapysynyň öňüne nätanyş adam gelýär. Birki sapar gapyny kakýar we gapyny hiç kim açmansoň, Il kemerinden uzyn bir demir çykaryp, gapdaldaky penjiräni açýar we öýüň içine girýär.
Oh my god, dude.
Matt Çaker Nugget bu bolan wakany görüp haýrana galýar. Orynyň giren penjiresi ýutuberyň ýatýan ýatagynyň ýanynda. Ýa-da ol ýatyrka, ogry onuň ýanyndan ýuwaşlyk bilen geçip, käbir gymmat bahaly zatlaryny alyp, ol ýerden daşlaşýar. Sensin atly ýutuber öýüniň töwereginde gizlenen gorkunç jandaryň bolup biljekdigi barada aýdýar. Wideonyň doly anyklap bilmedik bu nätanyş jandar dört aýakly gorkunç jandara meňzeýär. Emma seredilende nämedigi belli däl. Ýönekeýje hereketsiz dur. Şonuň üçin ol jansyzam bolup biler. Bu zat nämede bolsa ýutuberi gorkuzýar. Onuň ylgap öýe girmegine sebäp bolýar. Pensilwaniýa Bridfordda ýagşyly bir gün. Baldawk atly ýutuber dosty bilen öýüniň meýdanynda ýönekeýje wideo çekip ýörkäler, öz aralarynda gürleşýärler. Birnäçe wagtdan soň, ol ýerde ýeke däldiklerini duýýarlar. Görlüşe görä, dumana ýa-da tüssä meňzeýän bu zat adam şekline öwrülýär we bu görnüş biraz wagtdan soňra gözden ýitýär. Baldawk bu zadyň ylgaýan adama meňzeýändigini aýdýar. Siz bu wideo hakynda nähili pikir edýäňiz? Pikirleriňizi kommentariýada ýazyň. Pepe Jeýk atly ýutuber we onuň topary ruhlydygyny aýdylýan bir kanalizasiýa gije sagat üç töwereginde gözlege gidýärler. Ýutuber we onuň dostlaryna görä, kanalizasiýada ruh ýok, emma bir tüýsli gorkunç jandar bar. Bu sebäpden ýanlaryna gije ýagty görkezýän kamerasyny we başga-da gerekli enjamlaryny alýarlar we gözlege gidýärler. Toparyň gorkunç jandar bilen duşuşyklary kanalizasiýada däl-de, gidip barýarkalar öňlerine çykýar. Adam şekline meňzeýän bu gorkunç jandar dört aýakly üstünde agaçlaryň arasyndan geçip gidýär. Topardan biri muny görýär we dostlaryna duýdurýar. Şonda-da topar gözlegini dowam edýär we tunele ýetýärler. Onuň içinden üýtgeşik ses eşidilýär we ses tuneliň çuňluklaryndan eşidilýär. Topar sese tarap gidýärler. Olar ýene bäş minut ýöremeklerini dowam etýärler. Iň soňunda olar ýene bir üýtgeşik tunele duş gelýärler we olaryň öňlerine Birden şeýle bir jandar çykýar welin, gorkmazlyk elde däl. Bu wideodan soňra Pepe Jeýk we topary wideony goýup çalasynlyk bilen ol ýerden gaçýarlar we olara görä bu wideo kanalizasiýadaky gorkunç jandar üçin iň uly sebäp. We maňa görä bu wideo ýalan däl. Dolulygyna hakykat. Şunuň bilen bu günki wideomyzy tamamlaýarys. Dostlar, şular ýaly gorky wideolaryny köp goýmagymy isleýän bolsaňyz, wideo laýk basyp kanala agza bolup bilersiňiz. Indiki wideomda görüşýänçäk, hoş sag boluň!